Salam mähriban agzalam hem-de kanalymyň myhmanlary. Mende şular ýaly alajanyň örülşini şu gün wideomda size görkezmekçi. Owadanjy, üýtgeşje, iki tarabam owadanjy, ak garak sapaklar bilen örülen. Men bu alajany satyn aldym. Onuň özüm sapaklaryny görüp, näçe sapakdan örülendigini görüp, öň örüp göremok. Açyp gördüm nähili örülişini, häzir şony size-de görkezeýin diýdim. Aňsatjak, howdanjy, başga sapaklar ulansaňyzam bolar. Üýtgeşje. Eliňe daksaňam ýa bir ýerik birikdirseňem. Üýtgeşjek görüp aldym. Özüň örseňem bolýar, oň sapaklaryny işmeli, bir giden işi bar, şony edeniňe degenok. Şonuň üçin hemä öwreneýin diýdim, hemem Size-de görkezeýin diýip, şu alaçany aldym. Ep-esilje uzynja we kyrk segsen santa bar. Häzir başyp alyň. Men şular ýaly sapak aldym men. Gysgajyk her hili edip örüp gördüm. Ahyry iň soňunda dene örülişine düşündim. Nätede de görkezeýin. Balaca üçin bize alty sany sapak gerek bolýar. Dört sany ak, ine dört sany ak sapak, iki sanem gara sapak. Ýogynlygyny, inçeligini ony özüňiz nähili size gerek bolsa şoňa sazlap bilýäňiz. Indi näme etmeli? Men şu wagt öňki näme edenimi bulaşmaz ýaly düwüp aýraýyn. Düýn badam duzladym-a, dyrnaklarynam görer ýaly borla. Siz oňa seretmäň. Indi alajaň nagşy dogry gider ýaly ikä bölýäs. Her bölegimizde dänim ikak bir gara bolmaly. Ikak bir gara çepde, ikak bir gara sagda. Indi başlaýas. Şu garalaram iki agyň arasynda bolmaly. Şo ýerini üýtgetmeli däl. Indi sagdan başlaýas. Ak sapa iň ýokarky ak sapa alýas. Garany aşak basýas. Agyňam aşagyndan geçirýäs. Çep tarapdaky sapaklara goşýas. Indi bärde iň ýokarky agy alýas. Garany aşak basýas. Iki agyňam aşagyndan geçirýäs-de, sag tarapdaky sapaklara goşýas. Indi her tarapda-da iki gara ýokarda bolýar. Indi ýaňky şu gidişimiz ýaly dowam edibermeli. Agy aşak basýas, ikinji agyňam aşagyndan geçirýäs. Arasynda-da şeýle bitekläp duruň. Ýo, indi çep tarapdaky. Munda dört sapak bolýar-da, şonuň üçin bir sapagyňa, bir sapagy bas, indi iň ýokarkyny alýas agarany. Agy birini basýas, ikiňem aşagyndan geçirýäs. Indi sag tarapdaky sapak agy iň ýokarkyny almaly her gezek. Iň ýokarkyny alýas, agy basýas ýandaky, garaňam aşagyndan geçirýäs, bu taraba goşýas, çep tarapdaky sapaklara goşýas. Indi munda iň ýokarkyny alýas, agy aşak basýas, bir gara bir agyňam aşagyndan geçirýäs. Şu örülişde dowam ediberiň. Indi iň ýokarky agy alýas, Aşak basýas ýandakyny muňam aşagdan geçirýäs. Indi çep tarapdakyny iň ýokarky agy alýas, garany basýas, bir, birini basýas, ikiň aşagyndan geçirýäs. Sag tarapdan iň ýokarky garany alýas, agy basýas, bir agy galdyrýas. Çep tarapa geçirýäs ine. Sag tarapdaky garanam ýaňky diýşim ýaly bir aga basýas, iki sapagyň, ak garaň aşagyndan geçirýäs. Saga goşýas. Ine, eýýäm nagşymyz ýüze çykyp başlady. Sagdaky iň ýokarky agy alýas. Iňňäme sypjak çekiberse. Iň ýokarky agy alýas. Ýandaky agy basýas, garany galdyrýas. Çep taraba geçirýäs. Arasynda-da şeýdipjik itdip durmaly barmaklaňyz bilen. Indi çep tarapdaky ýokarky agy alýas. Ýandaky agy basýas. Bu ikisiniň aşagyndan geçirýäs. Ine şu geçiren sapagymyz bärik goşýas. Indi munda 3 boldy, munda-da 3 boldy. Ýöne şu sag tarapdaky sapagy geçiremizde Ine, iň ýokarky aga alýas, garany basýas, aňa şandan geçirýäs. Şunda näme bolýar? Iki bolup galýar. Sag tarabymyzda. Çep tarabymyzda bolsa dört bolup galýandyr. Ol şu alajan gidişiniň ugry. Şon ýaly bolaýmaly. Ine. Indi aga alýas, garany basýas, iki aňama şandan geçirýäs. Sapaklaň ýerini üýtget. Men şeýle şul ugruna gitseň, alaja odanja alaja örülip gider. Birbada haýal edersiňiz, eliňiz endik etdigiçe çalt-çalt örülýär. Birini basýas, ikini aşagyndan geçirýäs. Şony barak nähiliräk siz şeýlesini etdigiňizçe sapaklaryňyz, itekledigiňizçe sapaklaryňyz gyşygrak bolýar ýa-da gönje bolýar. Ine, güni dokan adam eli gowy düzülende gönje gidýär. Men entek güni gidiri bilemok, bir taraba gyşarýar. Indi iň ýokarky agy alýas, garany basýas, aňa şanyny geçirýäs. Iň ýokarky agy alýas, garany basýas, iki agyň şanyny geçirýäs. Şony haýsy eliň gatyrak çekseň haýsy taraba şon ýaly bolýandyr-da elbetde. Öň örüp göremok bu lalajany. Ine, bir garany alýas, iň ýokarky garany alýas. Agy basýas, ikinji agyňa şandan geçirýäs. Ine. Menem şu siz bilen öwrenip otyryn. Şeýdip, he, diňje şeýdip-şeýdipjik çekip dursaň, ana günje-de bolýan ekeni. Ine, şun ýaly. Iň garakyny alýas, birini basýas, ikiňem aşagyndan geçirýäs. Ana çykdy. Sekretinem öwrendik. Ene. Mehriban agzalam hem-de kanalymyň myhmanlary. Kynam däl ekeni. Minnat mähriban agzalam hem-de kanalymyň myhmanlary. Edil özi boldumy? Ýa bir mitçik. Ýa, edil özi boldy. Indiki wideolarymda görüşýänçek hoş sag boluň.